Hemmelere salam! Geliň biz bu gün şular ýaly çizkekden eskimo ýasalyň. Ýagny ullakan çizkek däl-de, ýekeleme kiçijik kiçijik bir adamlyk iýer ýaly ýekeleme eskimo şeklinde çizkek ýasalyň. Häzirki wagtda bütin dünýäde şular ýaly eskimo şekillije Zatlar ýasamak ýoň bolupdyr, ýörgünli bolupdyr. Her kim içini bir hiljek edip kim zefir edýä, kim mus edýä ýa geçenki wideomyzda görşüňiz ýaly içi tortly edip edilýä, her hiljek edip edilýä. Şolaň ýene bir görnüşi çizkek edip edilýä. Hemä çizkegiň tagamy gowy bolýa. Uly adamlaram gowy görýä hemem ýekeleme iýilýä ol bir hili enaýyja hem tagam süýji bolýan bir hili üýtgeşjek bolýa. Birem muň içini keseňdede bir hili owadan bolýa içinde konfiti ýagny baljagaşam görünýärde bir hili üýtgeşjek delje zat ýaly bolýa. Hemem tagamy iýeňde gaty gowy bolýa bir iýenler agzyňdan tagam gitmedi diýişýälerdä şoň ýaly gowy bolýa. Aňyrda köp kişi ýazypdyr, şular ýaly marojna ýaljak desertleňem ýasalyşyny görkezäýseňiz diýip haýyş edipdirler. Şo haýyşlar esasynda bu gün şo çizkekden eskimolary ýasap görkezmek isledim. Bulaň içine bir juda üýtgeşik zat gitenok, ýasalyşam bir juda kyn däl, ýöne görnüşi owadan hem tagamy süýji gowy çizkekler bolýar. Geliň onda biz çizkekden eskimolamyzy ýasalyň. Çizkeýklerimizi ilki bilen içiniň konusini, ýagny balyny ýasap başlalyň. Bal üçinem gerek zatlarymyz, ýüz gram wişni, şäne gaýyrlan, iki çaý çemçejik şeker, bir çaý çemçejigem krahmal gerek. Wişnilerimiz doň bolsa-da bolýar, ter wişni bolsa-da bolýar. Şony Çäýnegini aýyrýas-a, şular ýaly blenderde gowy edip, püre halyna getirýäs. Gowy edip ezýäs ilki bilen. Soňra şu wişnýalarymyzy süzmeli bir içinde bir şol löderesi bir tokgat zady galan bolsa şolary aýrylar ýalak edýäs-de göni şu gaýnatjak sütüjigimiziň üstüne süzýäs. Üstündenem iki çaý çemçejig-ä şeker atýas, bir çaý çemçejigem krahmal atýas-a gowja edip garyşdyrýas. Ondan bu ninni peseci otda goýasa bir salym bulap durup bir goýuldýat kän gos goý etmege gerek däl onuň sowan soňam goýulýar da özi ýöne bir salym bir goýulýança otda goýup bir bulap durýar.

ýüz gram sliwka, on gram želatin, altmyş millilitrem suw želatin ezmek üçin segsen bäş gram şeker, bir azjygam wanilin gerek. Göwünöş çizkegimizi edip başlamakak bir aý ýaňky konfimiziň gowy buz ýaly sowanlygyna göz ýetirmeli, birem öňräginden želatini ezip goýmaly, želatinem şo on gram želatine dört nahar çemçe ýa-da altmyş millilitr sowujak Suw alýarsa, şony bulap-bulap ezip goýýarys. Şo želatinimiziň hem üstünden bir ýarym sagat geçmeli şol çişmeli. Ondan soň işe başlaýar. Gabymyza sliwkany guýýarys-da, pesleçik otda goýup, gowja gyzdyrýarys. Şu gaýnaryň bäri ýany etýär, ýöne gaýnadamzok. Gowy gyzgyn bolýar ol. Otdan düşürýäris-de, ilk-ä şekerimizi guýýarys, soňam ýaňky çişirip goýan želatinimizi atýarys. Ine bulary atyp gowja gar ýazýanka sliwkamyz eger şunda garyşdyramyzda erese boldugy eremese onda ýenede pese juwatda goýýas ýöne gaýnadamzok birazjyk želatindir içiniň şekerdir ereýänçä bulaşdyryp durýas ondan otdan düşürýas. Sliwkamyzyň üstüne wanilinimizem atýasda ony bulaşdyrýasda indi başga bir gapdada iki ýüz elli gram sowuk buz ýalak

Göreňizde, Waý, bul üýtgeşik zat, gymmat zatdyr, bir tapylmaýan zatdyr öýdüp pikir etmäň, gözüňiz gorkmasyn, köpelipdir, bol ýaýrapdyr. Hemem bahasam bir juda gymmat däl, bir elýetmez ýaly zat däl, elýeter bahadan kän. Meň ýaňky ulananym bir ýarym kileligini aldym men, indi köp zat bişiremsoň ýöne siz şoň iki ýüz gramlyklarynma, üç ýüz gramlyklaryma, şolar ýaly kiçiräklerinem alyp ulanyp bilersiňiz. Olaňam içi edil şular ýaly. Bir ýöne şoň ýüzüniň hatyny okaňyzda tworojny syr ýa-da sliwişni syr diýip, şoňa üns beriň. Plawleni syr bolmasa bolýar, şolaň haýsysyny tapsaňyzam, şolardan edip bilersiňiz. Şeýdip, syrymyzyň üstüne hemme sliwkany goşýas, onnoň bir iň soňky gezegem bir gowja edip garyşdyrýas. Indi bir kän bulap durmak gerek däl, bir Esasy maksat garyşsa boldy bize garyp çişirmek zat etmek gerek däl. Esasy maksat şo syr bilen smetan sliwkamyz gowja garyşsa bolany. Indi kän haýalýagallyk etmän haýtabrak ilk-ä konditerskiý meşoga guýýas şuny bize gabymyza guýamyzda aňsat bor ýalyk. Ondan galybymyza guýup başlaýas. Çizkegimiz indi marojna meňzär ýaly şular ýaly silikonywy galyp gerek. Eskimon Galyplar gerek. Esasy mesele şuň galybynda şunyň bolsa, onuň galan zat bir kän kyn däl-le welin, şu mesele şuň formasyny satyn almaly-la, bulam bir azajyk bahasy bar-da. Şeýdip taýýar çizkekleriňizi şularyň içine guýup çykýas galyplamynyň içine hemmesini gaty doldurmanjyk, sebäbi häzir konfem gelmeli-le şoň üçin gaty doldurmanjyk şeýdip guýuşdyryp çykýas hemmesini. bolanymyzdan soň bir birazjyk şeýdip kakyşdyrýas bir içinde deşik zat boşluk galmaz ýaly gowja ýerleşer ýaly ikisinem kakyşdyrýas şular ýaly konditerskiý meşoga guýýas da uşagyşyny kesýäs da ine şu her Eskimolaň iki ýerine ortararajygyna barýarsa, uýýas bir iki ýerine bir çen bilenräjigine laýyklap çyk şeýdip uýýas. Meň konfim biraz köpüräkdir men iki porsiýalyk edem soň bu gelne köpüräk görünýär diýmäň häzir men ýene bir porsiýalyk etjek bolam soň gön ýasamda balyny iki esse edip köpüräk edip ýasadym şoň üçin ýöne siziňki azyrak bolsa hemmesini şo ýasanjaňyň hemmesini şuň içine gidirýäs.

Name çizkeklem doňupdyr gowy gatapdyr indi hemmesini haýdap galybyndan çykarýas indi haýdap işlemeli gün doňka şokolada batyryp çykmaly bulamyzy. Eski molamyň hemmesini daşyna çykaryp goýdum şul Esgi molamyzy çykaryp başlamak kak şakaladymyzam eredik goýýar taýýar bolar ýaly, göni şulary çykaryp boldugymyzdan batyrar ýaly, şular ýaly iki ýüz elli gram şakaladyň üstüne ýetmiş gram suwuk oleýne ýag şoň ýaly suwuk ýag goşýarsyň mikrowolnowkada eredýär şony bir otuz bäş kyrk gradus bolanda indi şuňa batyryp çykýar şeýdýärdi hemmesini. Şokoladam şular ýaly uzynja stakana guýsaňyz hem ekonomly bolar, hemem şuň ýaly batyrmak aňsat bolar. Uzynja stakana guýup eretseňiz, biram şol şokoladyň nähili gradusynyňyz ýok bolsa, şuň ýaly gowja eremeli, ýöne gaty gyzgyn bolmaly ýaly. Gaty gyzsa-da çizkekleň özüni eredersiňiz. Şoň üçin şeýle daşyny elläp göreňizde çala ýylysy bar bolsa otuz bäş-kyrk gradus bolupdyr-ow diýip, onnoň batyryp çykaýýas hemmesini. Şokoladam öz islegiňize görä nähili reňkde-de şokolada batyrsaňyz bolýar, taýýar reňkli şokolad alyp ulansaňyzam bolýar, ýöne reňk goşjak bolsaňyz ýalňyşaýmaň, torta goşýan beýleki reňkleňiz şokolada goşulýan däldir, ol şokolad üçin ýörite ýagda žirorastwarimiý diýilýär, ýagda ereýän kraskalar satylýar, şony goşmasaňyz gury şokoladyňyzy zaýalarsyňyz, ondan ýara taýýar reňklini ulanyň ýa-da Ak ýa-da gara şokoladyň özüne batyryp bilersiňiz. Şokoladyň gyzgynlygynyň möhümliginiň sebäbem has gyzgyn bolsa çizkegi eredýär, has sowuk bolsada goýy bolýarda, daşyna eskimolamyzyň daşynyň şokolatlary has galyň bolýar. Şonuň üçin şoň gyzgynlygyny sazlabrak işleseňiz özüňiz üçin bähbit bolar. Taýýar batyryp çykan eskimolamyzam ýagly kagyzyň üstüne ýa bolmasada plasmas zadyň üstüne goýsaňyz soň aňsatjak gopar. Salady eredeňizde-de ýa mikrowolnowkada azajyk gysgajyk wagta otuz sekunt, ýigrimi sekunt şoň ýaly eredip, bulap, ýene eredip, bulap, şeýdip eretmeli ýa-da bugda suw, gaýnag suwuň üstünde goýup, şeýdip eretmeli. Şokoladam gaty ynjyk zat, çalar zat bolsa tokga düşäýýä. Şoňa-da seresap boluň. A men eskimolamy şokolada batyryp çykdym, indi galan şokoladam şular ýaly odnorazowy pakete guýdum, üstüni bezemek üçin. Eger doňan bolsa ýene täzeden eredip bilersiňiz. Birem şuň üstüne teper ýaly owadanja şular ýalak nämäňiz bar bolsa, onam taýýar edip ýanyňyzda eliňiziň aşagynda goýmaly. Şu paketiň ujunam çalaja kiçijik edip deşýäs, bir inçejik çyzyk çykar ýalak. Onuň şu her bir eskimolara Bir çyzyjak geçirýär şeýdýärse üstünden, onnoň ýaňky sepjek zadymyzam göni sepýär. Sebäbi bahym doňýar-da, hemmesine çyzyk geçirip onnoň sepseňiz onýança doňar. Şoň üçin her biriniň çyzygyny çekeňizden soň üstüne sepişdirýär. Smolymyz taýýar boldy. Indi buny çizkegimiz doň bolany üçin indi bul ereýänçä holodilnikde goýýas. Daşynda goýup eredemzok. Eger daşynda goýup eretseňiz, suw çykar-da bir hili suwa öwrüler. Şoň üçin doň zady göni bolanymyzdan soň haýdap holodilnige salýas. Şu Tä erep, özi ýumşaýança holodilnikde durmaly bir iki sagat, üç sagat ýaly. Biziň çizkeýkden eskimolymyz taýýar boldy. Siziňem göwnüňizden turar diýip umyt edýän. Eger halan bolsaňyz, gowy gören bolsaňyz onda laýk goýmagy ýatdan çykarmaň. Hemem kanalyma goldaw bermek üçin podpiska bolmagam ýatdan çykarmaň. Eger-de soraglaryňyz ýüze çyksa, bir düşünmedik ýerleriňiz bolsa, soragyňyz bar bolsa, kommentariýada arkaýyn sorap bilersiňiz. Ýene-de bir belläp geçjek zatlarymyň biri, başga-da nähili zatlaryň wideosyny görmek isleýäňiz, nähili zatlaryň bişirilişini görmek isleýäňiz, olar barasynda kommentariýada aýdyp bilersiňiz. Siziň pikirleriňiz esasynda biziň indiki wideolarymyzam şolar esasynda alýas şoň üçin öz pikirleriňizi aýtsaňyz biz üçin uly kömek bolardy. Sizem şular ýaly çizkek eskimo bişirseňiz şowly bolsun, noş bolsun.